Pacho me okomfo. Me da ase, me da ase. Wa wa kom fie se ni. Okay, me fan se me share die but me ti maka se bia me bro be 11 12 years. Mm, 11 12 years. Oh, okay. Me da ase. Juma dia to de wiase be ni e ade a wutie. Oh, me tie pa. Ye ya de ye ya de pa na se ye di nsɛmfo nkenya adwo ne nkɔ. Yeah, sɛbe sɛbe ade a moyɛ no deɛ moyɛ de aboa sɛbe Ghana man ne mhm. wiase man kyerɛ sɛ de obi nte ne ho ase no mhm. wɔtie firi mo hɔ mhm. na sɛbe deɛ ɔnte mo ase no ɛyɛ ɔno ankasa no ɛtiri mo asɛm pɔ na sɛbe deɛ ɔte mo ase no nso so wɔtie deɛ na kyerɛ sɛ wɔnim so wɔtie asɛm na mehwɛ wo nsa benkum no a bɛfoɔ asɛ wofiri hospital na ɛbɛyi Ah, sɛbe sɛbe. Adɛn? Eh, ɔfɛni wei deɛ ɛnɛ asɛm bi na esiiɛ ɛwɔ gye so tu eh, from agye so tu ɛhɔ no agye so tu ampaame road ɛna asɛm bi sii wɔ hɔ. Ɛyɛ me sɛ na presidential convoy firi Accra reba na me nso mefiri Adwoso nso rekɔ me kurom. But meduru hɔ no, eh, na me na me car di anim deɛ but me parkee deɛ. But meduru hɔ no, presidential convoy no motos no bɛyɛ three ɛsisaa me ho kɔe. Baako baa me nkyɛn bɛgyinae. Afei duru hɔ, car bɛyɛ sɛ four ɛgyina m'anim. Car no nyinaa gyina m'anim wie no, soldiers fɔ baeɛ deɛ, ɛnneɛ borɔ deɛ meka sɛ ɔma mmoa na meboa. ɛne ɛne ɔmo abo me bi paa ɔmo abo ɔmo si yɛ na ɔmo ɔmo sɛkye kaa no ɔmo nim sɛ rasta man deɛ sɛbe ɔbo a nkɔ baabi a because wɔnim nipa ban a ɔnam nti me si yɛ na na ɔmo biebie kaa no m'ataadeɛ koraa no hwɛ a batem no koraa yɛ dɛ ate bataadeɛ nso a ɛhyɛ me nso nso ne bɔɔden kakra yɛbɛtɔ no bɛyɛ sɛ thirty cedis nti ne bɔɔden nti ɛmi sɛ sɛbe meduru hɔ na ankasa ɔmo no gyinaa me a wɔn yii me si firi car no mu na wɔn sɛkyee car no mu nyina na wɔn annya hwee wɔ mu nti wɔn wie na wɔn kaa sɛ yɛn tena ase nti yɛn tena ase no yɛnim deɛ wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ sɛ na ɛborɔ na wɔn bɛbo yɛ nti wei tu ne nan ne nsa na ne ne m'anim nyinaa nti na me dan no sika mi soɔ koraa nti me ne mo kasa a ɛwɔ sɛ me ba biara no nti na ɛma me ba ɛnyɛ saa koraa nka me ma nti presidential convoy na ɛwɔ kurom because yɛayɛ case na ɔgye so Ɛyɛ police station a case no da hɔ a ɔmo ama medical form akɔ hospital ayɛ biribi awie deɛ but yɛnya ehunu prove and yɛhunu presidential no sɛ sɛbe otwi president car na sɛ sɛbe woyɛ body guide ana police ni ana soja ni a ɔmo ɔdam sɛbe yɛsi car ekuta yɛ a sɛbe yɛde tua insurance ne tax no ne yɛde ma motɔ fuel egu mo car mu nti sɛbe wagyina me sɛ menyina na sɛ megyina na ɔbɛsɛm kyem car mu na so wahunu hwɛ a ɛni anya boro nti no sɛbe ɔmo a ɔmo bom because of sɛ mekɔ hospital kɔ bisa ɛkɔ ɔmo ka kyerɛ me sɛ ɛyɛ president issue deɛ na I should even ignore the case and go back home na me a me treat me ho it's bullshit because deɛ ɔmo yɛ no it's like sɛ na kyerɛ sɛ yɛte ɔman no mu kyerɛ sɛ yɛni mmara sese na meka sɛ sese a na okay sɛ mebɔ obi dua sese a na ɛna ɔmo de mbɛkɔ ahemfie a na ɔmo de mbɛkɔ hene ɛti deɛ mepɛ sɛ sɛbe ɛhɔ no deɛ deɛ meka ne sɛ mepɛ sɛ mehunu sɛ Sɛ presidential convoy no aba Kumasi deɛ a, Kumasi ni nyina tɛ, wɔte kɔkɔɔ so a ɛfrɛ no sɛbe Asantehene, na, na sɛbe eh, na saase so na sɛbe president ayɛ de aba. Nti mepɛ sɛ sɛbe convoy no a ɛbɛyɛɛ saa nɔɔma no nyina no yɛpɛ sɛ ɔmo yi ɔmo ho adi. Sika FM eighty nine point five. From ne to anɔpa because yɛ hunu deɛ no a deɛ ɛbɛyɛ biara no deɛ yɛbɛdwo nso agu ɛbosom koro so kora yɛbɛdwo nso ama n'ani abere mm. because yɛntumi ntena hɔ ma sɛbe sɛbe akɔkoa akɔkoa yɛabɔ yɛahyɛ ne gyimikyɛ ahyɛ no ataadeɛ aka ho a ɔntumi nworo nti ɛda mbɔ because yɛhyɛ wo gyimikyɛ hyɛ wo ataadeɛ ka ho a wontumi yɛ hwee ɛnyɛ yie because of sɛ wɔnim sɛ ɔdi president akyi nti wodi president akyi na sɛ kaa no nso nso twam nyinaa so so president yɛ saa nɔɔma no nyinaa so so no sɛbe akor eh, policefoɔ ne soldiers no na cars ɛda hɔ bɛ 16 as eh, 15 no ne nyinaa gyinagyina ɔmo wieɛ na na ɔmo sɛ atu kaa no mu dwaneɛ asɛm no ɛsii fa pɔtee mepakyɛw adwo so tu eh,

almost bɛyɛ sɛ sixteen cars ne nyinaa di akyire nti saa four cars ɔmo na ɔmo di anim mepatwɔ na ɛɛ eh, cars na ɛdi anim no motos no gyina sei na cars na ɛdi anim no nyinaa nso yɛ dɛ egyina baabi faako ɛna ɛno n'aka mo hyɛ nti no ɔmo ntumi nsan ɔmo ho mhm. te cars a ɔbɛ akyire nyinaa gyina deɛ efiri anim nyinaa nso gyina like cars n'akyi nti mímí bɛyɛ case mepatwɔ mímí bɛyɛ case na ɔmo kyerɛ mi sɛ mímí kakyɛ ɔmo sɛ ɔmo nfrɛ tech fo because me nso meyɛ ɔman ba. mpɛsɛ mu sɛ na mampani atwa mu anaa sɛ ɔmo nyɛ gyina hɔ bi sɛ ɛ presidential card yɛ na ɔmampani gyina hɔ bi. ma deɛ ɛkɔɔ so nyinaa kɔɔ so. mepa kyɛ ɛma sɛ bɛ ɔmo kye me hyɛ ɛka akyi ma akɔla yɛ ogyina hɔ ɔmo abobɔ ne yafunu ɔmo kye hyɛ ɛka akyi ɔmo kyɛ me ɔmo yɛ no ɔmo yɛ wɔn adwene sɛ ɔmo bɔ ma so ma na mede me nsa kɔ nti ɔmo yɛ no ɔmo ti mu ɔmo na ɔmo twe me na ɔmo de me kɔ me kaa n'akyi nti obi ɔte kaa no bi ɔmo maa ne tena fam including me. nti yɛ maa ɔpaki nkyɛn. mɛ pakyɛ ma yɛ musu asɛm bi a. mɛ kura de ma paki nkyɛn na ɛnyɛ ɔmɛ. ɔmɔ musu asɛm. ɔmɔ musu ɔmɔ si yɛ na na ɔmɔ ɛbɛ hwɛ kaa no sɛ edv. ɛna ɔmɔ ba ɛbɛ hwehwɛ kaa no ɔmɔ nya hwee ɛna soja fo mmienu. obi ankasa obi ankasa obi amusa mɛ question ɛna busa mo sɛ adan ti na mo yɛ saa na ɔmɔ yɛ asɛ like obi ankasa.

na bisa sɛ deɛ bɛ deɛ na wɔn so okay mo ntena ase nti mmienu di nkan dwanee because wɔn baeɛ no soldiers bɛyɛ four efiri ha four firi ha sei nti wɔn a wɔn baeɛ no nyinaa deɛ wɔn nyinaa kɔ wura kaa mu ɛna kaa mmienu nti mmienu na baako kaa sɛ saa na ɛteɛ deɛ a okay hwɛ mo ntena ase yɛba nti yɛtena ase na wɔn nim sɛ yɛbɛtwa wɔn picture na wɔn tu kaa no dwanee because they know sɛ wɔn abɔ rasta ma ebi wɔn wɔn dwanee nyinaa dwaneeɛ nti that's what they are even doing na me nso meba police station na me nso mebɛka kyerɛ policefoɔ no sɛ adeɛ sei na sɛ me nso mefiri police station side hɔ ba no na ɛbɛyɛ sɛ fifteen minutes nti me kaa nom sɛ ɛyɛ presidential motor na atwam no nti no sɛ ɛbɛyɛ biribi sɛ deɛ agye sɛ ɔmede bɛsa ntorɛ nam sɛ no ɔma pira me because m'ani ho nyinaa yɛ dɛ ahohono ama like ɔma bobɔ m'ani ɛna ɔma medical form nti mekɔɔ dwo so government hospital ɛna woman no ka kyerɛ me sɛ mentwia hundred and fifty Ghana ɛna meka kyerɛ sɛ me sika yɛ mobile money mɛsɛnde ama ɔmo na ɔmo sɛ ne ɔmo ntumi nyɛ but sɛ government issue deɛ na menkɔ fie because ɛnkɔsi baabi ɛna ɔmo sɛ okay if that's the if that's the case deɛ na kyerɛ sɛ we are in

Obi adi like nkurɔfoɔ ayɛ madeɛ you just even just take a treatment wɔn anyɛ treatment no ti mi kɔ ɛnɛ skɛmis na wɔn gye mi to hɔ na like wɔn maa mi medication to even recover ti mi wie biribi ana mi ne mo kasa a mo kaa sɛ like mo hia mi ha ɛna mi frɛ mi driver sɛ ɔmɛ drive mi na yɛ nyɛ deɛ mra. ɔnkɔ dansi wɔn yɛ wɔn dɛn. mepakyɛ bɛrima yi deɛ wɔn bobɔ ne mfe ɛna ne mmaa bi yɛ fa wɔn ɔkwan mu mmaa no deɛ deɛ wɔn a wɔn tena ase na asotoro. webɔ no firi si ano nso abɔ no webɔ no firi asi ano ɔmo wie na ɔmo nyina adwa no kɔwura kaa mu All because of say yɛse presidential uh, convoy na ɛba Kumase. Nti yɛ aka nyinaa yɛ mmoa. Ah, sɛbi na wo president presidential convoy na sɛ sɛbi mo a mo like mo di kɔ eh, president n'akyi no mo agyimi like I don't even I don't. Ɔma ɔma gyimi deɛ dɛm na na twesan. Sɛ ɔma bɔ o tie biribi maame mhm. kasa mi kyerɛ sɛ si ɛhyɛ o gyimi kyɛ a ne nkyerɛ sɛ hyɛ n'ataadeɛ ka ho ɛna panin kan mɛma nka no bi yɛsi bɛma kyerɛ atɛn ti kyerɛ sɛ me respect because of the uniform na ɛhyɛ mo no. Ɛna like cars na esisi hɔ no nyinaa no, sɛ nka mɛtumi de abobom deɛ mo bɛyɛ no na mo ayɛ. You can even kill me over there but I try to even defend myself just to even just be cool and calm. Mama matena ase mese menka ho hwee. Moasa abobɔ ma so mese menka mo hwee. Mo wie nso so ɛma asom di akyiri nso so asotorɔ ɛne like bɛma mo mo bobɔ ne mfe just you just want to even kill us. just because of sɛ woyɛ presidential candidate i don't know ɛnti hmm. mekɔ pre ɛyi eh, police station no maa mehunu sɛ president na betwam na sɛ even sɛ president deɛ na kyerɛ sɛ ova kaa sɛ ebi tia mi na sɛ mampanin hu de na ɛkɔ soɔ mepatwa so wahunu deɛ na sɛ kaa ne gyina yɛ no sɛ accident na esi yɛ na nkɛse ɛyɛ ne moto bi a na ne kaa na nya accident asɛm kɔ bɛbu sa asɛm no even sɛ sɛ eh, ɔbɛte koraa ebi a ɔmɔtwe ɔmɔduru kumase na bɛsɛ bia seesi wɔ kwaa mu Um, na menim sɛ bia ɔhyɛ bɛhu sɛ yɛyi obi asi a yɛbo no na ɔbɛgya no ahwɛ ne nyini aduane okay, baako no ɛno nni no bɔne yɛ bia ɛno no yɛ like ɔmo na sɛ ɔmo di n'anim no because aha ɔmo na ɛma no yɛ president no because those are the people a ɔmo gada no ho without them no ɔhwan na ebehunu sɛ president sɛ mo akɔ aba megye so na obi ɔka sɛ ɔmmɔ mɔ nkɔsi nyamboɔ nkyerɛ nɔpa bi bɛsi deɛ na bɛsie ɛɛ ɛɛ gye sɛ sɛ deɛ ɔmo ne sɛ Eh, adeɛ a sɛbe no sɛ yɛse sɛ presidential convoy na ɛkɔ deɛ a Aha. wɔnkyerɛ wɔn sɛ wɔn agyi mi nti deɛ ɛwɔ sɛ wɔkyerɛ wɔn no sɛ sɛbe wɔn duru kwan so na sɛ obi kura yɛ bɔne a ɔwɔ sɛ wɔn de yɛ deɛ wɔn police station nearly police station wɔ hɔ wɔn mhm. amfana ankɔ mhm. na sɛ wɔn atumi atena wɔn nsa deɛ ɛte sɛ do nsa akɔ ka bɔ nsɛm aduane mhm. di a ɛnfono da because dabi abɛdi adi biem ɛna sɛbe meme tɔ mɛdwo nso agu me bosom so because menim deɛ medwo nso gu so ɛbɛyɛ nti wobɛyɛ ah, wotie biribi na sɛbe kwasea ne me eh, twema nso ayɛ dɛ na makɔ kasa Ɔsɛ meyɛ din hwɛ no. Gyimii kyɛ ne n'atadeɛ apam ahyɛ no woyɛ dɛɛ koraa ɔnworɔ ɛnti yɛ gyimii na nti ɔmo de bɛdi obiara but ɔsɛ mekyerɛ ɔmo sɛ sɛbi ɔmo a ɔmo di president anim a ɔmo sɛ ɔmo gyimi no they should even try their best to always do whatever that they want but me deɛ mɛdwene so agu me bosom so na makyerɛ ɔmo sɛ wiase hɔ yɛ mmienu because wo bɛtena ase na sɛ sɛbi akɔkorɔ a sɛbi wo nsa ɛnka nyame ani na ade bɛka sɛbi ɛntɛteɛ ne deɛ na wɔyɛ gyimii gyimii bɛtɛkɛli wapam ahyɛ ɛwotie bɛdwene so agu me bosom so akyerɛ ne sɛ wiase yɛ mmienu. because wɔn a wɔyɛ no sɛ yɛhunu nipa no from ɛnɛ to akyina nɔpa no a deɛ bɛsi biara no ɛnea ghana ha sɛ yi no yɛse presidential convoy yɛ ne yɛto aba ma no mm. sɛbe president o mm. na sɛbe ne convoy ba no sɛ obi gyina no baabi a nkyerɛ sɛ bla bɛdidi nkwasasɛm no ɛbɔbo no kɔ ɛdeɛ bɛɛ ne sɛ sɛbe yɛyɛ biribi deɛ na yɛyɛ aforɔ ɔman no nyinaa no Ɛde awuo awuo na ɛbɛsisi wɔn hɔ because wɔn a wɔnam no asɛ wɔn nam, a group of people. So taa dwonso gu so. Ah wotie bi bi me nwonso ngu so na wei nko ara de ahye me mɛdwonso agu so. Na wo dwonso gu so a deɛ na ɛbɛsie. Ah wotie bi sɛ wotie sɛ yareɛ no a yɛde bɛma mo no yareɛ bebree seesei mekɔtrɛte obi sɛ okay mɛku no a yɛbɛka kyerɛ me sɛ okay police case. Na sɛ meyɛ me biribi na megye so agu me bosom so a, wo nnipa korɔ nso fa ho bɛn? Deɛ ɛbɛba no yɛ wɔn ankasa abusua asɛm. Deɛ ɛbɛba no, menyɛ no baako nso, mereyɛ de ama nation, nkurɔfoɔ a wɔnam no nyinaa no, obiara bɛnya ne so ne ne deɛ. Deɛ ɛno ara ne sɛ na amene. Ɛna sɛbe, akyakya se wɔne obi bɛko ntɔkwa na kyerɛ sɛ barima brane. Wɔde ne yɛ hwee ɛnyɛ yie. Mate, Kefi Atraseni ne nkɔmmɔ, abadwafoɔ obiara mma me sima baako baako na afei yɛnkɔ part two no so. Wei yɛ part one, yɛde part two bɛtoa so nti kɔ so tra ase ma me na afei obiara nkɔmɛnte Eh, sua baako baako na yɛnkɔ paatu no so na n'enyi mi sɛ ɛtwa yie ɔka ase bi mpo sɛ nipa no ayɛ bɔne a mfa mmara no nhyɛ wo nsam dɛn da nyina mo na moka kyerɛ yɛn sɛ mfa mmara nhyɛ yɛn nsam nipa ɛnyɛ aboa nipa ɛyɛ nipa mmara nti ne nyinaa ɛwɔ hɔ yɛde mmara nso bɔ yɛn ankasa ho ban nim sɛ apolisifoɔ ne asogyafoɔ no mu wɔ sɛ nka wɔbɔ agyapadeɛ nnipa ho ban na mente aseɛ yɛmpom ba bɛn na wante a ɛsɛ fata sɛ sɛ kakye pake nkyɛn bɛma yi pake na agya mampani ba ebi kora sɛbesɛbesɛbesɛbe ne ebi a nipa no kora yareɛ na biribi obi na ɛdrive no o pake nkyɛn na ɛnyɛ kwan bɛtwam ntease yɛ adwuma. Na sɛdeɛ moate nipa no ayi no afiri kar mu abirim ne pasaa ne ne nkwadaa abɔ bɔ mmaa som deɛ a, ɛnhwɛ yie. Sɛ saa na ɛteɛ paa deɛ ɛnsɛ sɛ ɛnhwɛ yie. Ɛsɛ sɛ yɛde fa deɛ bɛde sɛ ɛsɛ de fa. Nkɔ so mmoa kɔ aba. Agya ma menyɛ wo so. Wate nsɛm nyinaa. Agya de anim adagya ahwe nkata so. Tiɛ. Agya ma menkyea me papa, Paapa Safo, ɔne me maame Brago. Na agya, mekura ne nyame anim. eh, na akɔmfoɔ bi te me mpɛ so asokyere kurom ne yɛfrɛ no kɔmfoɔ kɔ agyi ana ahomakye bɛɛ no na mete sɛ yɛyɛ announcement wɔ information center sɛ kɔmfoɔ kɔ agyi sɛ obi atwa no bɔɔ deɛ nti wamfa ama a eh, ɔno ankasa ɔnim nea ɔbɛyɛ nam sɛ ah na kɔmfoɔ deɛ ɔbɔɔ deɛ ayerɛ a yɛyɛ announcement sɛ medeɛ deɛ mɛka akyerɛ nanan sɛ sɛ wabene paa sɛ wɔnim sɛ wabene a wɔkura nsɛ sɛ nkɔbɔ ho amanneɛ koraa medeɛ agya yɛ a na ɛduru baabi hɔ nom a yɛ na bi se nkɔ so adwene bɔne wɔ tirim daabi gyae saa yɛ nyae saa yɛ a gyae saa ka nso nyae ka mhm. to the extent sɛ nana a ɔwɔ ne bosom o ɔn sɛ sɛ sɛ akɔmfoɔ no bi wɔ nom a wɔne suma ɔno a ne nam ka na si kyi frakadam kwan so ɛbɔ fɔɔfɔɔ tu ɛyɛ sɛ amanfoɔ na atena ɛwɔ wei deɛ ɔwɔ ne bosom o me deɛ deɛ meka ne sɛ mpanimfoɔ atu saa anamɔ no menyi nni sɛ president bɛ ɔda obi sɛ Wo kɔ gyina no na wɔ te DV mu a ɛɛ bobɔ na sum how? Even kura no se wɔ kɔ no ɔkorɔ so na ɛna na ɔka no the nearby police station na wɔsɛ mo de no kɔ hyɛ. Wo bɔ na sum sɛn? Wo bɔ na sum sɛn? Na me deɛ nana mesrɛ wo sɛ ɔse wo de ɔman no nyinaa na ɔmo ɔmo ka ho bi nyinaa mesrɛ wo ɛhɔ no deɛ mede dwaatoa na nam. Ɔse yɛabo no yabo no nka sɛ bɔ no so yabo no. o oh, ɛgya sɛ ɔmo abo no ɔmo ɔmo mhm. bo no asɛm na nkam deɛ mbɛka yi mm, na fansɛ meyɛ minister of interior ɛna meka convoy no ho meka agyina a ɔma ntome nsa bi mesra wo mene wonni asɛm mene wo kasa yi president ɔde nɛ ne hwɛ bi wɔntimi ankasa basɛ ah. wotie bi ɛkɔɔ na ɔmode yɛ adwuma sɛbe wotie asogyafoɔ ne apolicefoɔ no ba me nua medɔ nyame sɛ ɔmo kyɛɛ me bɛɛfɔɔ nipa baako fɔ ɔkyɛn me bɛyɛ fɔ nti sɛ wɔn yɛ kɔ ɔkaa no mu ɔnyɛ saa nɔɔma na ɔyɛ no nti sɛ saa nipa no ogyina ɔno asɛ ɔsɛ nipa no bɛyɛ sɛ meme fɔ na sɛ ɔbɛgyina wɔn anim adeɛ na abɛyɛ okay otu mfo hyia na sɛ ɔbɔ ne mu ase kyɛ ɔsɛ ɔbɛda fam mm. saa na teɛ. meda ase nkɔ so nkɔ. ɛgya me deɛ meda so agyina deɛ megyina nana mesrɛ wo sɛ mempɛ aduasa me nso mete akonnwa so meyɛ asambere man Anyɛ biara nso, nkɔsoɔ ayi na ɛda me so no, nya akonnwa ketewa ne din ketewa. Mesrɛ wo, wɔn a wɔn ama obi no deɛ, fa wɔn mfomsoɔ kyɛ wɔn. Na deɛ wɔantumi anhwɛ wɔ kɛseɛ yi, amfa even kura sɛ nka wofom ɔman no mpo a, wɔn antumi amfa ankyɛw a, tumi paapaa w'asom, bɔ w'ani kɔsua so. Sɛsi a me ne wo kasa yi, hwɛ w'ani yɛ ayɛ kɔɔ. adɛn eti rasta man bi a ɔwɔ wiase biara ɛ wosusu sɛ ɔyɛ nkorɔmfo anaa so ɔhu kyɛ sɛ kame yɛ sɛ ghana ha no sɛ rasta no gu tiri so a na obiara nya perception bi sɛ wodeɛ ɔnyɛ nipa papa na na me deɛ mesra wo sɛdeɛ waka no ɛnɛ nkosi kyena kɛbɛyɛ a fa nade kyea koraa ka ho because yɛfiri bɔ neɛ onim sɛm asa woma no afe koraa ɔma na mmom mesɛ wode fa ɛna mmiɛnsa to hɔ ne sɛ apolisifoɔ sɛ asraafoɔ mbɛdii saa adwuma no wɔn so wɔn ara ne wɔn ara na asantema ghana ma ayɛ wɔn dea na wɔn wu a yɛnyɛ asraafoɔ bie mu a nana dwonsogu bosom no so dwonsogu so dwonsogu so dwonso ɛ mema bosome da biara dwonsogu so Wodwi nso biara a ebi emu mmienu na nkɔm kɔ. So wɔn sɛ ebi wɔn ne wɔn abusua kumaa ne deɛ afɔ wɔn da ase. Na sɛ bɛɛ tiri abɔ ɔman no nyinaa ho deɛ mesra wo. Mete ha yi, Ghana atwa sika a medi bi. Na mmom menni hɔ bi ne ɛbo wɔ. Wɔahwɛ yɛ a yɛka yɛka yi na ɔde akɔ faa ma kyɛ sɛ eh, mpanyinmu bi bi koraa me, me, me ba bi hyɛ n'ase, me wɔfaase bi hyɛ n'ase, edi dwuma wɔ ɔfis kɛseɛ bi, agya no akɔfa mu ato anananom wɔn nsa do. Ɛnso no wɔammɔ no bi. saa deɛ a ohwɛ bi na na wɔnyɛ video show mesrɛ ɔde ohwɛ bi deɛ fa ne ho kyɛ no na mmom ɔmo a na ɔmo yi sini no ɔmo a na ɔmo yi sini no ɛbɔ kalat no wɔahuri no agyampe na ɔde ne su aboa no saa afoɔ no deɛ ɛneɛ neɛ mema me titiawa nana dwonso gu bosom no so nkɔsoɔ sɛ nana ɛnwonso yɛngu bosom no so hmm. nana dompakyɛw nsɛm a nkɔsoɔ kɛ wo nnɛ yɛ adwen kasa saa no mmoa

ɛgya wusu mhm. eh, yɛmfa eh, eh, nkyia kɛseɛ ma atiefoɔ a da ɔmo tie ewiase bɛɛ ni mm. ɛyɛ me ame papa mpi mekyia wo ne anwummerɛ wɔnwofoɔ nyinaa ɛyɛ ɔbaa pa afosua wo ne wo papa mekyia mo sɛ mo afidie da sika yɛ fam na motie afotuo ɛgya mhm. ewiase meka ama nana ate mpanimfoɔ sɛ waben a ɔmensen mokyia sɛ ɔsɛ wabene a Ommensen Mokyia. Ɛdeɛn nti na meka saa? Saa apolisifoɔ, asogyafoɔ, minitirifoɔ, wɔn nim sɛ yɛde ataade no hyɛ wɔn a wɔn abɛn paa. Wɔn nim sɛ yɛde ataade no hyɛ wɔn a wɔn abɛn. Ampa nso, obiara gye ne pɛ di kan a wɔde kɔ bosom so, ɔkɔpɛ bansere anaa ring ahyɛ. Nyɛ wɔn nyinaa. Ɛho bɛ na mabu ama wo sɛ w'abea a Ommensen Mokyia. Na ɛnyɛ wɔn nyinaa ne deɛ mede nkyea kɛseɛ kɔma Kanaa. etuo bi anka dɛm anka dɛm ganaa etuo bi anka dɛm anti am robbery mo ganaa station emu adwo etuo bi anka dɛm mede bro yɛn dɛ brɛ wate bro yɛn twɛm so mbɛba sɛdeɛ na n'ani abere a wɔse ɔbɛdwo nso agu ne bosom so yi mm. wɔyɛ kɔmfoɔ ampa nana ɛbɛdwo nso agu ne bosom so na meka akyerɛ nana so ɔbɛdwo nso a mo ɔnwo nso no anɔpa ne awia ɔnwo nso no anwummerɛ ɔnwo nso no anwummerɛ ɔdwonso no anwummerɛ deɛ a wɔn ara nso bɛhunu sampa sɛ wabea a wɔmee nsen mmokyia no obi a ɔkwan a ɔfa so frɛ no bosom nti sɛ wote convoy bi mu na adi convoy di anim na atetare convoy de ho sɛ nkotena wɔn femfam dan ho a ghana yɛ ɔdea Ghana ɛyɛ wo dea. eighty nine point five. Saa nnipadɔm a yɛwɔ Ghana ha yi, yɛn deɛ ɛde ɛkɔ kuromɔte kɔgyina awia so, yɛkɔgyina awia so koraa Nana Addo baeɛ thousand koraa ɔmmerɛ obiara. Ɛkɔm na saa de yɛn na ɛkɔm na ɛde yɛn no yɛsaa de yɛ kɔm nam ɛkɔpɛ adwuma ayɛ a na saa wɔn a wɔdi convoy de akyi no sɛ sɛ wɔn gyina DV ɛhwehwɛ mu. Gyasa Ghana obiara nim n'adwuma obiara nim n'adwuma obiara nim n'adwuma o ɛna obi asɔre ano ɔyɛ deɛ ɔpɛ. Mo a eh, mo, mo di convoy di mo ɛtaa mena mo kura mo nte, nti kwan kura mo se mo nyɛ bi ma yɛn. Mo bom na mo ba, yɛ ne yɛ bɛ no, na cars nyinaa apake. Go slow nkye mo, mo nso mo nyɛ sense mo wɔ biara. Go slow nkye mo, mo nyɛ sense eh, mo wɔ biara. Na obi nam, na wa gyina a, wa hyɛ atade eh, nana, sɛ wa mo ɔmo dua nfa ɔmo maame ne ɔmo yere mo ne ɔmo eh, eh, eh, eh, eh, mma nna ase a, wa kura mo mɛsua no, me mmu, o nyɛ kɔnfoɔ. Me mmu, o nyɛ kɔnfoɔ. Na sɛ ɔmo antumi anwu nso a, obosom no sesa, wɔasesa no kwatugu. Sesa no kwatugu. Yɛnoa no sɛ na amee, na akɔ hospital a, na yɛasa aka akyerɛ sɛ ɛyɛ convoy eh, ga, eh, president, nti yɛ nkosi aga. Na ebesi biribi a nti nka nɛɛsefoɔ no nso ɔmo pɛ bi adi ana? Mate. Ebesi biribi a nka ɔmo pɛ bi adi. Na Adwosu police station, madu ɔmo ho yaw paa. Na menim apolisifoɔ, ɔmo a ɔmo kyere nnipa. Madi Adwosuo polisifoɔ ho yaw. Sɛ obi aba yabu no a ɔntumi nyɛ ne ho hwee, wɔse bra central ɔmfa ne nan anaa ɔntu anaa ɔnyɛ dɛn na mmra central hɔ. Menim Ghana mpanimfoɔ deɛ wɔpɛ akyerɛ. Bɔ wɔn dua, eh nana, sɛ wɔammu wɔn dua koraa wɔammu ntua koraa, me ara mɛbɔ obi ansa na abɛwu a wɔawu. Nyagye sikapa meda ase. Nana Ado Dankwa Akufo Ado wei deɛ mampanin waso mu a ɛsɛ wo nkwadaa no bi sɛbi ɔma kɔkye kɔmfo bi abim ne pasaa yɛ kasa yi n'anim nyinaa wɔn no ma yɛabɔ ne nso na nyina ɔte fidie so a wɔn kasa nti ɛbɛhyerɛ ɔnkɔda ntomfo wɔdii saa adwuma no famfam na kwan so na mmom sɛ nokorɛ paa deɛ a wɔn a ɛkɔdii saa adwuma no ɛdeɛ paa na na ɔsu sɛ wɔn adwenem adwengo ɛda ase na tete ɔsɛ adwengo ɔde tuatuo wɔfa hmm. wɔfa nana yi kura nanka ni sɛ ɔha ne ho ba ma afidie wei so sɛnsɛn eti na meme wiase a mewɔ memesi nnipa wo ne me nyina wɔfa ma yi mfa ate no no wɔfa me nanka wɔyi wɔyi vaite me ma yi mfa ate no no

Ɛɛ me sɛ meka nti yɛ wiase tena mɔmɔ sɛ metaa apolisifoɔ no. Mm. Ɛna nipa nso me mpɛ bi koraa ma n'ase mepɛ wɔ me wiase a mebaeɛ ɛyɛ polisi ni. Obiara nka sɛ ɔkɔ sogya ni, migration ni, wɔfa sɛ nkurɔfoɔ no deɛ. Me sɛ wɔn mu na ɔbɛ wɔ me ama me ne me sogya o. Mente aseɛ o me ba ɛna wobɛkyerɛ mu. Deɛ nti na apolisifoɔ mpɛ wɔn awadeɛ mente aseɛ. Wɔn mo.

Me maame anka bi da na ɔmeɛ ɔka bi anka bi paa no. Na polisifoɔ polisi mpɛ yadɛ. Me me maame ɛbɔ ɔmɔden aka sɛ ɛyi ɛfiade ewu yɛ wɛ mɛma polisi ato anka hwɛ mɛhwe mi ni no nka ɔbɛfɔ mi sɛm amɛm. Edinya me ba te wɔ sɛ wo wo pro bi di na huna huna mia polisi na polisi ni sabi me ɛgya me se polisi ni me me ne wo nya asɛm mhm. na me fi sɛ masɛm me di bi ma me ha me nko police station me ha me ho. Wo bɛ dɛn. Wafa sɛ me de bɛkyɛ wa me de bɛkyɛ me fa nkyɛ wa. Wo fa nkyɛ bɛ dɛn. Ɛni ɛwɔ mia me hɔ.

Ah ɛnkyɛ yɛnoa ne sɛn na amen yɛnoa ne sɛn hwɛ da bia ɛyi nkɔsoɔ ka nsɛm bi wɔ sɛ Ghana mmerɛ sisi apo apo nti na mimi wiase mba mesɛ mento aba ne nsɛmfo ne nsɛm hia hita sɛ nanso nyɛ onyɛ mama pa ɔma mba pa na eh. mene mɛto aba na obi na bɛti wɔ agye me ayɛ sɛ ayi hwehwɛ ayi bɔngres sɛ nyɛma mpa na yɛ sɛ obi ahoho sɛ ayi atakurata tae ɔtare ho waa waa waa waa waa wohwɛ bɛrima bi ne n'anim ne ne bo a wɔde di sɛbi

Sɛ aseɛ ni, nipa no a ɔbɔɔ wo no, deɛ ɔka ho biara nku no sisi a woku no a mfasoɔ ni so. Sɛ aseɛ firi ne yere so na ade akɔ ne mma, ne maame te aseɛ ku no, ne papa, ne wɔfa. Enti before abusua no ani bɛbɔ wɔn so no wɔahye abusua no ase. Onyankopɔn agye n'adom agye. Deɛ mɔfa aseɛ ka fidie si adoɔ ne mansa nkɔdi sɔfo, ɔnkɔdi sɔfo agye. Nate. Ne. Ku ne yere, ne maame, ne mma, ne wɔ. Enti before abusua no ani bɛbɔ wɔn so no. ɛdɛ ɛdɛ mɛ mɛ daasi wa mɛ daasi o de o maa gorofa dum no o taa ma so o taa o taa ma so o taa ma so baako deɛ hinna aka. mika bibi nkyɛn president president sɛbi sɛ wɔn kaa so wɔn ba abɛdi president ama wɔn a wɔn bɛtɛ ne convoy mu aba abɛgua yɛ wa. Ah Asantema nua deɛ a nka yɛanto aba nka yɛnto aba Nana Ado mesrɛ wo sɛ wohu yɛn a bɔ mmɔden atu so anamɔn sɛ woanhu nso a meyɛ sure paa sɛ kaa no gyinagyinaeɛ no wobɛtwa w'ani ahwɛ sɛ convoy deɛ ɔma ɔmo ba no reba ɔma ma mesrɛ mpanimfoɔ a wɔm aman no nyɛ obiara deɛ o ɔman no sɛbi yɛn yɛ president deɛ nyɛ wo na wabɛti sɛnea abɔ ayi dadeɛ bɔn ɛnyɛ wo dea Kɔfoɔ, me deɛ afutuo a mede bɛma wo sɛ, sɛ ɛyɛ me deɛ nka anadwo mekɔ asɛm to ɛyi thirty four, mede bɛgyina so adome wɔn, wɔn adome ne. Meda ase ɔtoto atuo sɛ mpaka ne opoku mi nti o. Ɛgya ɛɛ mekyia atuo nyinaa. Kwam gɔngɔn so pɛ. Mekyia din a mekyia. paapa. Eh, meti adin a mehwɛ eh, mm. kɔnfoɔ no ɛnasɛm no ayɛ memɔbɔ na okay first corinthians 6 9 first corinthians 6 9 wɔse tenene ho hia wɔse anaasɛ monom sɛ wɔma ɛntene no ɛnyɛ nyankopɔn ahennie

ɛwɔ bible no nsanom ne ɔyere yere ɔko meka tu wa nso monie mo a modwene bɔne wɔ makoma mu modwene bɔne wɔ mpa so monie nana madua bankye wɔ me fie na metuu bankye no na mehwɛ sɛ menya mɛnkɛn wɔ bankye no ase manya bi metuu mɛnkɛn wɔ me fie hɔ na yɛ sɛ mɛnya aborɔdwoma wɔ mɛnkan no ase mɛnya bi deɛ ɛdua no ɛno ane atwa so deɛ ne bi a waboɔ nana ɛ, ɛ, papa ɛyi ɛgya menim sɛ wodeɛ woyɛ ɛyi woyɛ ɔman ba pa yɛwie ma no si yɛ afrɛ ɔmanpanyin ma namene ne kasa frɛ me mu sɛ ɔmanpanyini sɛ nana ghana mampanyini wo na woma kwan ma ɛdwo so yɛabɔ ma wɔfa se kɔmfoe ama nanom nyina ahohoni na saa nipa no nkora na wɔyɛ saa no wɔn yɛ saa no wɔn so yɛhia wɔn radio so wɔn mmra mɛka nea nti a ebi a ɔkɔnfo deɛ ɔbɛka yi ebi a yɛn anim koraa saa dɛma yɛhia saa sogyafoɔ no wɔn yɛ sɛ nipa nwɔkye yɛhia wɔn radio kasafidie so. Na yɛmmisa wɔn asɛm sɛ, Ɔkɔmfoɔ yi, ɛdeɛ bɛ na wɔde yɛɛ wɔde yɛɛ wɔn a wɔboo no wɔboo no wɔmmɛka enti nana mewia yɛ a agya fi wɔn ampanyini nana ado ma me na me ne ne nkasa na memusa no sɛ wɔn na mmaa kwan ɛna wɔhu yi sɛdeɛ ɛsii ɛwɔ agye so no sɛ ne sogyafoɔ no wɔn twe kɔnvoɛ no wɔn bu kɔnfoɔ Aberanteɛ yi, ama n'anim nyinaa honhonoeɛ. Wate, anaa wɔntee a, ɔmmisa Twidapɔn koraa. Na yɛhia wɔn wɔ ha, na wɔmmɛyi ano, na yɛhwɛ ntie, na yɛhu deɛ ɛsɛ yɛka kyerɛ Awurade. Roma 2:12, Roma 2:12, Wɔse, Dodoɔ a monni Nyankopɔn mmra nsɛm so no, mobɛkɔ te mmra na wɔayera. Wo a wone te Nyankopɔn mmra nsɛm deɛ ɔsɛ nni awe saa wɔ deɛ mokorɔ no, na bɛyɛ bɔne wɔ mmra no mu no, ɔbɛgyina mmra so de abu wo atɛn. Na ɔtoa so se, na mmom ɛnyɛ mmaratenefoɔ na ɛyɛ ateneneefoɔ wɔ Awurade anim, na mmom mmara sodifoɔ bɛbu wɔn bem. Onipa a wonni Nyankopɔn mmara so no, onipa bi a wonni Nyankopɔn mmara so no, onipa a wonni ɔman mmara so no, ɔsahene bɛbɔ wo. Enti sogyafoɔ no a moantumi amfa mmara anyɛ adwuma na moakyea ɛɛ kɔmfoɔ yi na nka wayɛ bɔne bi a, adɛn nti momfa no ma police station na momfa no nkɔgyina court na court mmua sɛ wɔdi fɔ a anaa wɔdi bem na mobo no. Mo bo no nti sɛ mo panyafo yi a motwa motwi kɔnvoa yi yɛ a mokyɛ mo yi ɛna mokyɛ mo ana kɔnvoa yi ɛbɛtumi abɔ mo ɛna wɔgyegye mo moto ɛde gyina nkyɛn na wɔbɔ mo a nti nka bɛyɛ nka mopɛ ne saa nti deɛ wodi ano ɛna wotwa nti ɛhia sodafo yi ɛwɔ ha wɔmɛyɛ wɔn ano nyɛ saa mesom asɛm ka kyerɛ wɔ mo pamo hyɛ paa sɛ obi kasa tia ɔmampanyini obi kasa tia ghana sodafoɔ obi kasa tia policefoɔ na ɛyɛ meya papapa sɛn sɛ mo ho hia mo ho hia paa mo ho hia mo ho hia paa sɛ mɛtua mɛgye me toɔ mɛgye mɛgye toɔ yɛde atɔn atadeɛ ahyɛ wo atadeɛ kɔ ɛhyɛ ne boɔden kɔ ɛhyɛ ne meme hyɛ atadeɛ aduane a wodi wopɛ yɛde ma wo wogye ne bosome baako ɛnyɛ akɔhwe berɛ a ɛna apolisifoɔ binom asogyafoɔ binom kɔhwe berɛ a mobɔ a bosome baako pɛ yɛde ma mo no ɛhyehyɛ obiara pɛ wɔ ghana ha nanso akɔhweberɛ nti wontumi nyɛ agyapadeɛ bia nti bidɛ mesrɛ mehia nana fɛ ma mpanyima nhwehwɛ ame ne nkasa m'ani abere na mena mpamani kasa sɛ wɔn a ma asogyafoɔ no a wɔmukyi kɔnvoɔ ne kwan sɛ yɛmmɔ kɔnfoɔ yi mm. na adeɛ nti na mmara hɔ na monni mmara so wɔma tutuɔ mm. na momfa aberanteɛ yi kɔnfoɔ ɛnkɔ gyina ɛnkɔ polisi ne ɛntwe n'ano asɛ ne ɛmfa no kɔ gyina court na court mmua no hɔ sɛ court sɛ ebi a kɔnfoɔ mm. wayɛ bɔne nti yɛmmo court nkɔ yɛbɛtumi ayɛ saa mmara na mommo no no mede mmara hyɛ mo hyɛ